Alright today is yet another beautiful day the Lord has given unto you and I Yɛabusua anidie kwan yi so ma me nkyira na me mmoa kɔ aba soronko ɛmfa hɔ mmra possible multimedia so anidie kwan yi so hyɛ no nso mayɛ sɛ afidie yi so anaasɛ platform wɔ yi so mama wayɛ aware sɛ anytime any day a me ne wo mmienu yɛbɛhyiam ɛwɔ platform wɔ yi so no na ɛkyerɛ sɛ amayɔ nsɛm a ɛretwa gu wɔ yɛ man kɔnkrɔn Ghana mu ebi adrɔpo ɛna osomfo Francis Atsu aka possible Mɛdi nsɛm no akyi akɔ akɔhwɛ nokorɛ no bi a mede bi reba abɛsom wo. Mprempren a me ne wo kasa yi deɛ, me ne wo mmienu nyinaa yɛ aware sɛ aka just some few months na Nyankopɔn ayɛ adom ma seventh December ama wo ne me abom akɔ akɔgyina ballot box no mu na yɛato aba de ayi panin korɔ a yɛa yɛsusu sɛ ɔbɛtumi aboa ama yɛ man Ghana asan afa no ntoma pa afura. Ɛno nti na ɛma various political parties no obiara yɛ wɔ adɔ ɔretoto nneɛma yie. Na mprempren a me ne wo kasa yi deɛ, wotwa w'ani kɔpue mu wɔ Amenfi Central Constituency a na kyerɛ sɛ information a ɛrekyerɛ sisi a ne kyerɛ sɛ NDC MP a ɔwɔ hɔ no no direct from Yisi wɔn ankasa ahwɛ mu ahu nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi a ɛnsɛ mfatan MP um, wobɛyɛ Nti no ɛnam so ama mpɛn pii a me ne wo kasa yi deɛ yɛa disqualify no a seesei a me ne wo kasa yi deɛ ɛhɔ deɛ NPP foɔ ɛsusu sɛ Amenfi Central ɛhɔ deɛ automatically Jonas kasa anaasɛ Jonas Borɔfo automatically aba abɛyɛ wɔn seat abusua as to how it all happened no information no nyinaa ɛtoa so mempɛ sɛ me kasa no bɛyɛ tenten no ɛne yɛ kwan so hyɛ no nso mayɛ sɛ aha no yɛnni atɛm yɛadwen ɛna yɛkyerɛ obi ɛbusa sɛ na Asie, ɛyɛ Amenfi Central Constituency koraa. Wan koraa na na ɔte so anaasɛ MP bɛn na na ɔte so? Ne din de Joanna Jan Cudjoe. Yes, ɔno, saa woman no anaasɛ yɛn maame no din na pope up sɛ UC foɔ a disqualify no. Me mpɛ sɛ me kasa no bɛyɛ tenten no. Anidie kwan so, ka me ho na yɛn kɔ nkɔgye nsɛm no mu nkyerɛmu. Na ewie na biribi kyere w'adwene a, fili free na kyerɛ w'adwene wɔ comment section no ase. Nyankopɔn nhyira yɛn nyinaa. Yɛanya de afiri Electoral Commission of Ghana so yɛ ne sɛ NDC's parliamentary candidate for Amenfi Central, Joanna Jankudjo, she has been disqualified from representing the National Democratic Congress as a parliamentary candidate in this year's 2024 election. Adeɛ ma asɛm yi yɛ hu ne sɛ, the incumbent MP for Amenfi Central, Peter Yaw Kwakye Aka, ɔno alusu saa abatoɔ no a ɛkɔɔ soɔ no parliamentary ɛɛm primaries no wɔlusu to Juan Ajankujo. Enti ɛho abufuo nti Peter Yaw Kwakye aka wafile as an independent candidate already at the electoral commission office ama electoral commission agye ne nkrataa nyinaa tom a ɛnnɛ yi incumbent MP for Amenfi Central on the ticket of the NDC Peter Yaw Kwakye aka is going as an independent candidate ɛna ɔno ankasa nipa no a ɔno winne parliamentary elections no yɛyɛ Juan Ajankujo no nso no Court atwerɛ krataa de akɔma Electoral Commission sɛ ɛso da no so, ɛno nti ɔntumi nnyina ma yɛnto no so aba. Now, another interesting revelation is that November 10th yi ara, the Electoral Commission atwerɛ de akɔma all political parties sɛ ɔreprinte notice of polls Enti nnɛ yi, in fact, egya ankasa na egu The National Democratic Congress, ɛyɛ wɔn party office yɛ a ɛwɔ Amanfi Central, egya ankasa na ɛda mu. Now, Electoral Commission kyerɛ mu a, they received an order of interlocutory injunction, ɛyɛ Sekondi High Court, in the case of Jedu Frimpong and four others

cannot be recognized or afforded any rights or privileges as the duly elected NDC parliamentary candidate for the Amanfi Central constituency. The Electoral Commission kyerɛ mu a saa nsɛm akɛseɛ mmienu nti no, wɔn the Electoral Commission of Ghana ebetumi agyina so. Hence, wɔn a disqualify Joanna Jankudjo from standing as a candidate for election to parliament in the Amanfi Central constituency. Very very interesting. Now, adekodeɛ nti a ne krataa firi Sekandi High Court a ama Electoral Commission ahyɛ wɔn sɛ wɔn ɛnfɔɔ so deɛ kɔɔto ka ne sɛ Joanna Jankudjo is facing charges yɛ ebi yɛ criminal offence One, she presented two different voter ID numbers ɛberɛ a na wɔfeele ne force as parliamentary candidate for the NDC ɛwɔ Amanfi Central. Voter ID a yɛde to aba yi, Joanna Janku Jonku akura mmienu. Mmienu na akura no ne nyinaa kura two different numbers. Hence, it can be determined as a criminal offence because according to Ghana mmara, nipa baako ntumi hold two voters ID card with two different numbers. Now, interestingly, nipa a ɛfile case yi de tia Joan Ajanku Djo wɔ court ɛfa akyire kɔ ɛkɔyɛ nhwehwɛmu no, one of the voter ID numbers belongs to edin a yɛfrɛ no Mohammed Baala. Mohamed Bala but Joana Jankujo wɔ photo copies of all these two voter IDs a ne picture bɔ soɔ but din a ɛwɔ Electoral Commission nkrataa mu with that voter ID number no ɛyɛ Mohamed Bala baako ɛna the second one no nso ɛyɛ Joana Jankujo but ɛnyɛ Amanfi Central ɛyɛ Bantema. Meanwhile, the voter ID states that Joanna Jankujo ɛto aba ɛwɔ Amanfi Central. But nipa nnan yi yɛ wɔn petition the secondary high court de tia Joanna Jankujo no wɔn fa akyire no. Documents ɛwɔ electoral commission kyerɛ sɛ those voters IDs were registrated at the Bantama constituency. but the photocopies presented by Joanna Jankojo showed that they were voters IDs yɛ a ɛyɛ registered at Amanfi Central. Nti he's being charged for criminal offence at the court. Ɛno nti ɛna court gyina so sɛ daabi such an offence deɛ yɛntumi ma kwan ɛma saa nipa yi ɛntumi ɛnkɔ represent yɛ constituency ma yɛnkɔtɔ ama no dabi dabi dabi dabi. Nti until the determination of the matter by the Sekondi High Court disqualify her ɛna ama the electoral commission agyina so a disqualify Joanna Jankujo now yɛsua deɛ nti let me chip in this interesting fact Joanna Jankujo wokɔ Amanfi Central wɔn frɛ no Ghana Aisha Huang galamsey ɛwurade eh, nyankopɔn wokɔ na Joanna Jankujo paa gyina kyamfan ho himu a China ni ɛwɔ no Shanghai kora ntumi him saa kyamfan ɛyɛ saa maame yi ɛna ɔne delay ɛkɔ grante a ne interview a ɔkaa sɛ ɔno ɔstate galamsey adwuma na ɔwɔ class five na wayɛ galamsey saa de abɛsi de yɛ nnɛ yi deɛ wasan anya dwetire kora ɔde toto gold it is this same woman we are talking about it is this same woman ɛna barely a month ago ndc's running mate professor Jena no pokwa gyaman bɔwura amanfi central kɔpagya ne nsa de kyerɛ the good people of amanfi central egyina hɔ kaa sɛ wɔn deɛ wɔn nya deɛ wɔn bɛtu galamsey ase nnɛ ɛtu galamsey ase ɔkyena na wɔba abɛkyerɛ wɔn kwan a wɔbɛtumi afa so ayɛ galamsey no a ɛnsɛe yɛn nsuo nsuwa ne yɛn kwaeɛ. Maame na ne gyina Professor Jane Ann Opoku Agyemakye. To ɔno galamsey no wawa kyɛ sɛ wawediri wɔ mu ankasa. This is the woman we are talking about, Joanna Jankojo. Nti ɛnɛ yɛhwɛ anamɔn foforɔ a the National Democratic Congress ɛbɛtu ɛde afa saa asɛm yi because the incumbent MP sɛdeɛ mehyɛ asɛ na meka is running as an independent candidate in the same constituency Yɛ a nnɛ yi, wɔn parliamentary candidate wɔn nim sɛ wɔn na ɛbɛ represent wɔn. Electoral Commission through court order a disqualify no. The incumbent MP's name is Peter Yaw Kwakye Aka. Interesting times ahead. Mmerɛ a aka yi yɛ a EC ɛbɛ publish notice of post no aklose biribiara. Yɛhwɛ anamɔn a the National Democratic Congress ɛbɛtu ɛde afa saa nsɛm yi a nnɛ yi ɛfiri Electoral Commission aso ɛyɛ aba abɛdan the party nti yɛne di akyire amanfi central yɛne di akyire deɛ ɛbɛsie biara no we will not hesitate sɛ yɛde bɛbrɛ yɛ tiefo na ɛwɔ nsɛm foforɔ kɔ britain na kwame ya contest every section and every article yes, of their constitution mm -hmm. two thirds two, two thirds of the presidential constitution a yɛka ho asɛm no mm. saa na wokɔ india the india constitution kwame yɛ contest every single section ɛwɔ india constitution including the back cover of the constitution mm. eti sɛ kwame issue bi sɛ ba ne sɛ ewura afɛnwo market who is also a lawyer the majority leader ne sɛ ɔka sɛ wɔde kɔ court a akɔpɛ interpretation akwame ɛyɛ ɛboa mm. yɛ nyinaa ma obi ahu ne sputness level na ɛboa yɛ ma yɛ sua deɛ.

so edu saa time ne sɛ obi ɛyɛ saa deɛ ɔno a this is the president mm. law ne ka kyerɛ wo sɛ party ne ɛde wo ba abɛn mu no tiɛ ne yio party ne ɛde wo ba abɛn mu no sɛ wopɛ sɛ wosiki for re-election na sɛ wodampe saa political party no na akɔfa different political party a you don't have to still sit ɛwɔ parliament me mm. i have a problem with this uh, you know, section no. ɛbrɛ nsɛm no yɛ ɛbrɛ nsɛm no yɛ bɛ kyekyem okay because but uh, time ni ti no maame nfa no nto nkyɛn you don't have mm. the reason why andrew asiama ɛfale independent you understand yeah. and he was asked to stay away humiliated humiliated mm. kwame mm. so. ọmọ bọ ọnu sotro mienu. yes so mm. kwame why do we have to take this to a supreme court. the law is clear mm. the reason why professor wayo sɛ ni mu deɛ a wɔka ho asɛm yi abraham kofi asante mu deɛ ɛɛ eh, yɛfɛ ne sɛ wɔn wɔn awu deɛ talensi by election kyerɛpɔne by election ɛɛ eh, bɔko central by election adamu sakande and all that mm -hmm. the reason is simple kwame sɛ wɔ parliament a sɛ movement abɛkorɔ so carpet no ɛsɛ sɛ. kwame wodi w'adwuma to hɔ w'akonya to hɔ na ɛyɛ vacant ɛne sɛ ebia na me me meyɛ ndc ni na makɔ bantem akɔ pere primaries ne ma wini so ɔn de bi kye mm-hmm. me wini yɛ no because mene menim obiara menim sɛ bantama no akwa me me jurisdiction constitutionally ɛma me right to become a member of parliament no ɛyɛ bantama nko a ba mepɛ sɛ mekɔ parliament Bantama me deɛ NDC a mepɛ ɔmo ideology no ɛde kɔ bantama a ɛnfa mm. eti ɛnyɛ ma menyɛ me ho NPP ni me wini by me wini primaries no a mekɔ parliament a na ma renounce na mekɔ NDC in order sɛ nkɔfoɔ nyɛ saa de no ɛno ti yɛde saa ɛyi ne baayɛ no mm. crosses ne baayɛ no sessions ne baayɛ no including the three months before the election yes, yɛntumi nya by election nti wo a wopɛ sɛ wo siki for re-election the moment a wobɛtampa anaa wobɛkyɛgye the complexion of a political party that brought you yeah. kwame you need to uh, vacate your seat vacate your seat mm. kwame ɛyɛ simple like abcd unambiguous kwame ɛyɛ simple like abcd wei ɛni kwa se yɛkɔ yɛ hu biribiara kwame me deɛ metoɔ ma se deɛ mɛkɔ akyɛ se na in any case madam cynthia morrison ne issue yɛ abɛn mm. kwame obi a ɔso ɔkɔ independent mayɛ fifty mekɔ independent mm. hakmɛrɛ owusu agyeman honourable hakmɛrɛ owusu agyeman council of elders chairman of the council of elders obi a n'anim onyam sei obi a ne mu odu sei. A heavy weight wɔ New Patriotic Party ɛne maame no akasa. Maame no sɛ mente aseɛ. Mm. Maame no kɔdi Alan Kyamati akyi. Alan ɛkɔtee ne party anaasɛ ne movement. Ɛna wɔjampo kɔdi Kennedy Agyapong akyi. Mm. He was, she, she was campaigning with Kennedy Agyapong. And Mr. Kennedy Agyapong afrɛ maame no sɛ, madam, gyae deɛ woyɛ no. Ne yɛ move on as a party maame na ntie afɛ nneɛma akye ɔne no wɔ the same region as a majority leader afɛ nneɛma akye aka wɔn ntie ɛdeɛ na ɛma ohunu sɛ if you hold on to the majority in parliament a sɛ animanimu yɛ ade if there should be a, a crucial bill kwame yeah. na wohia majority a maame no bɛto ama mm. deɛ mɛka no if am making sense ɛdeɛ na afiri sɛ madam no bɛto ama uh, there is no assurance there is no assurance mm.
so there is no way kwame ɛsi yɛ soso saa na ɔma wei se so mom yɛ twɛti history kakra three months to the election kwame nsɛ hwee mm. sɛ ɛdane a daakye manya bi aka kyerɛ me ma

ɔbɛ sɛ ɔyɛ ɛtu ɔno na ɔnyɛ npp ni odi mmarahyɛ bi mɛba nkwa mi yes na ɔnyɛ npp ni ɛna ɔyɛ npp ni ɔkari yɛ ɛna ɔyɛ npp ni wankɔ npp primaries ɛwɔkɔ npp ni ɛna olusu yɛ mɛbɔ a wɔsi yɛ cheating mɛbɔ a ɛna ɔkɔ ndc ndc fɔ ne ni di ni bɔnɛ yɛde ne bɛ yɛ district chief executive mɛbɔ a two thousand and twelve two thousand and twelve mɛbɔ a mahama wini mahama wini yɛ mɛbɔ a ɛna odi odi dc na tɔn ho adi akɔ wini primaries abɛ wini election. Yeah. twice in parliament ɛdeɛ mm. bia na party nyama wo mm. ɛti na wokɔ primaries na lusu a ɛdeɛ nti paa na ɛsɛ ɔkɔyɛ ɔho sɛ asɛ mepɛ sɛ party ne hwɛ fam i don't get it ɔse maame ne nto aba wɔ hɔ so what ana wɔn de na bɛhyɛm na waba bɛyɛ waba bɛyɛ party card eh, eh, wafa kwan bi so abɛyɛ party card ana ana waba bɛtu na ɔbɛyɛ ne to akonnwa ɛyɛ greedy maame kasa mi kyerɛ Greediness na ɛyɛ ne. Wa ɛyɛ greediness.
Wa a woyɛ member of parliament a wokuta register. I don't get it. Ebi na mamle yɛn. Mm. Cynthia Morris na ade a ɔyɛ bi no ti ase. Woyɛ member of parliament. Wo deɛ ne nyɛ Andrew Asiama deɛ ne bi. Mm, mm. Andrew Asiama deɛ ne na wontumi hyɛ da kɔfa register no ɛsesa no spɛsum ne tu no because ɔwɔ alam. Wo deɛ no yɛ different. You compare the register in twenty twenty two. Ɛwɛ ni register na ɔmo anɔ ɔmo yɛ yɛ o. Ɔno na yɛ yɛ.
Branch executives ɔmo ayɛ yiye.
Yes branch executives ɛyi aka deɛ no ɔno ana yɛ yɛ. Cynthia Morrison register ɔno ana yɛ. Ɛbu abɔ.
Party na mo aba abɛyɛ gender minister for four years Kwame. ah kwame wo ne papa yi a ɔbɛtena ha yi mr ayisi ɛmo a yɛka se yɛmfa ma nkɔfo a ɛho asɛm baeɛ yɛtɛ radio si defending wɔ kwame mm. ah wɔbɛyɛ member of parliament twice ɛdeɛ na wopɛ because the reason is sɛ bepɛ sɛ me develop meyɛ bi develop me constituency menwie yi ɛdeɛ na kyerɛ sɛ woamɛyɛ member of parliament a wontumi develop constituency i don't get it

Come eyi store bad. Fifi Koete ne ayi national executive si oh. bebree akɔ hɔ. Wɔn ɛdi a kwame ɛdi a ɛti di a na wayɛ awo nwie yɛ hmm. a gye yi ntumi mɛtoa so. Hmm. Ɛdi a na kwame wayɛ ama ɔmo ɛyɛ soronko a. Ɛnso before a wo bɛbɛ na George Atta wɔ hɔ. Ayi na obi wɔ hɔ na abɛtu no. George Atta na ɔkasa ma Ghana foɔ te ne nka ah. George Atta. Ba George Atta kura no kwame. Ɛyɛ eh. forms ho issue kura ban wo kura no nkɔ wo favour. Kespen. Yɛ other story ni na kwame. Mm. Yɛ nye ne ne ebe me constituency bi abobo di bia no. I know what is happening there from the day since inception 1992. Yɛ di akyire akyɛ. Adɛ na mo yɛ saa.
Ah, obi di obi di minister. Wa di minister ne saa aba be dia apo akɔ primaries and farmer no ne akɔyɛ kokoasa bi me pesa party no ho kyerɛ no. Na yɛ dai politics Obi mpɛ wo, obi mpɛ obi ba mafia wo. It is part of it. Obiara de ne brɛ koraa na n'afɛ. Hwɛ ayi ko ayi asɛm bi a wɔka wɔde akɔhyɛ kodua Justin kodua I don't get it. Hwan no no? Ayi Mamle Morrison. Wɔsɛ okodua ndɛ.
Wɔsɛ Justin kodua frimpɔn. Ɛna o nsɛ boy na okotu no no. Yeah. Boy ne yɛ ne right hand man ɔne nenam o. Na kɔra ɔne nenam. Ɛna boy ne wɔ wɔayɛ office. Tiɛni o. Boy ne yɛ wɔayɛ office na ɔne kodua na yɛ adwuma.
Lawyer Justin kodua na yɛ adwuma. ɛna maa mmerɛ firi sɛ kodua na ama boy ne sika sɛ ɔmmra mɛtu no because na ɔwɔ ayie i don't get it oh. but me wa wo na akɔmpale register no mm. mafia tactics na
maka wɔ ha mm. and i want to repeat it ɛnyɛ nkurɔfoɔ dɛ but facts are sacred so wɔ npp mu